a hyd y dydd heddiw. Fe gwympodd nifer y siaradwyr Cymraeg dan yr hanner am y tro cynta' yng nghyfrifiad 1901, ond cael a chael oedd hi. Hanner cant pwynt un y cant ddim yn siarad Cymraeg, 49 pwynt naw y cant yn siarad Cymraeg.
Ond peidiwch â chymryd gormod o sylw o'r ffigyrau moel 'na. Dyma'r adeg yr oedd poblogaeth Cymru'n tyfu'n aruthrol. Ac er bod canran y siaradwyr Cymraeg wedi gostwng, roedd y nifer o bobl oedd yn siarad Cymraeg yn uwch nag erioed.
Yng Nghyfrifiad 1911, bu gostyngiad pellach yng nghanran y siaradwyr Cymraeg, ond cynyddodd y niferoedd i 977,366. Hynny ydi, a chyfri'r Cymry Cymraeg oedd yn byw yn Lloegr, yr Unol Daleithiau a Phatagonia, Roedd rhagor na miliwn o bobl yn siarad Cymraeg. Dwywaith yn fwy nag oedd 'na yn nyddia Owain Glyndŵr.
Ar ddechrau'r ugeinfed ganrif, roedd niferoedd y Cymry Cymraeg, o'n safbwynt ni heddi, yn rhyfeddol o iach. Rhyw filiwn o bobl yng Nghymru yn siarad Cymraeg. Rhyw hanner cant y cant o'r boblogaeth yng Ngwent a Morgannwg yn siarad Cymraeg, yn ôl Cyfrifiad 1901. Bydde dyn yn meddwl bod pethau'n ardderchog.
Y Gymru ddiwydiannol, y pyllau glo a'r chwareli oedd wedi cynnal y genhedlaeth niferus hon o Gymry Cymraeg. Ym mlynyddoedd cynnar yr ugeinfed ganrif, byddai'r Gymru ddiwydiannol yn cyrraedd ei hanterth. Ym 1913, flwyddyn brysura'r diwydiant glo Cymreig, Fe fyddai deng miliwn o dunelli o lo yn cael eu hallforio o ddociau Caerdydd. Dyna binacl, twf diwydiannol a oedd wedi para canrif a hanner. Dirywio wnai'r diwydiannau trymion o hynny ymlaen, a dirywio'n gyflym iawn. Fyddai pethau byth yr un fath ar ôl y rhyfel mawr. Fe gollwyd deng miliwn o fywydau yn y Rhyfel Byd Cyntaf rhwng 1914 a 1918. Yn y cyd-destun hwnnw, dyw'r deugain mil o Gymry a laddwyd, o leiau hanner nhw'n Gymry Cymraeg, ddim yn gymaint â hynny. Ond i'w wlad fach, roedd hi'n golled enbyd, ac fe gafodd y golled honno i theimlo drwy Gymru. Ddaru unman osgoi y rhwyg o golli rhogia. Mi roedd y Corpral William Roberts o Lanberis yn un o'r ugian mil o Gymry Cymraeg laddwyd ar Faes y Gad. Tybed be fysa cyflwr yr iaith heddiw tasa'r ugian mil o filwyr hynny wedi cael byw Dynion ifanc oedd y dynion a laddwyd yn y Rhyfel Mawr, ac roedd colli cymaint o siaradwyr Cymraeg o un genhedlaeth yn ergyd i'r iaith. Fe gawson nhw eu hamddifadu o'r cyfle i brodi a magu teuluoedd. Oherwydd natur y gymdeithas ar y pryd, yn y de a'r gogledd fel ei gilydd, teg ydi dyfalu y byddai cyfran sylweddol o'r milwyr a laddwyd wedi prodi merched Cymraeg a magu teuluoedd Cymraeg. Un o nodweddion bywyd Cymru a Phrydain o ran hynny ar ôl y Rhyfel Mawr oedd y nifer o ferched a arhosodd yn ddi-briod drwy gydol eu hoes, am y rheswm syml bod 'na brinder dynion ifanc. A hyd yn oed i'r rhai ymddangosiadol ffodus, y rhai a ddychwelodd yn fyw o'r rhyfel, doedd Cymru bellach ddim yn gallu cynnig rhyw lawer o gysur.
Mi oedd y cyfnod yn arwain i fyny at y Rhyfel Byd Gynta'n gyfnod o gynnydd sylweddol. Ac mi o' 'na ryw optimistiaeth ynglyn â'r dyfodol. Ond wrth gwrs, gyda dyfodiad y rhyfel, gyda uh, uh, erchylltera y profiad hwnnw, mi chwalwyd y gobeithion hwnnw. Mi oedd yr cred yma mewn cynnydd, mewn gwelliant parhaol, wedi diflannu. Ac er bod 'na ymgeisiau i greu gwlad teilwng o arwyr eto'i gilydd fi fethodd rheini, mi darodd y llong honno ar greigiau argyfwng economaidd.
Mae dau Gymro Cymraeg yn rhannol gyfrifol am hynny. Ymhlith y Gladweinwyr a gyfarfu ym Mhalas Versailles ym 1919 roedd Lloyd George o Lanystumdwy, Prif Weinidog Prydain, a Billy Hughes o Landudno, Prif Weinidog Awstralia. Pennu'r iawndal y byddai'n rhaid i'r Almaen i dalu am fynd â'r byd i ryfel oedd pwrpas cynhadledd Versailles. Hynny ag ail-lunio map y byd. Ond os mai cosbi'r Almaen oedd y bwriad, roedd Cymru ymhlith y gwledydd a ddioddefodd waetha o'r fargan gipddall a gafodd ei tharo yn Versailles.
Mi oedd glo De Cymru, neu wedi glo ager, oedd yn cael ei ddefnyddio mewn llongau bron yn amhrisiadwy. Mi oedd mwy neu lai holl lyngesau y byd yn ei ddefnyddio fo. Ond wrth gwrs yn sgil y rhyfel mawr, be ddigwyddodd oedd, ar ôl rhyw gyfnod byr o le wyrch i fyny at 1921, oedd bod yr hen gwsmeriaid ffyddlon wedi ceisio ffendio ffynhonnell newydd o ynni.
A glo yr Almaen oedd un o'r ffynonellau hynny. Wrth i'r Almaen gael ei gorfodi i werthu glo am bris chwerthinllyd o isel fel cosb am y rhyfel, Fe gafodd y farchnad law ryngwladol i bwrw oddi ar ei hechel. O ganlyniad, fe fyddai economi Cymru gyfan yn diodda' yn arw.
Erbyn y dauddegau ar ugeinfed ganrif, yn union wedi y Rhyfel Byd Cyntaf, roedd rhyw ddwy filiwn a hanner o bobl yn byw yng Nghymru. Roedd rhyw tynnu am 300,000 o nhw'n lowyr. Cymrwch chi eu gwragedd, eu plant, a nid yn unig rheiny, y bobl oedd yn gweithio rheilffyrdd i gareo'r glo Pobl oedd yn gweithio yn y porthladdoedd i gludo'r glo, pobl oedd yn cynnal siopau yn y maes glo, o'n nhw gyd yn dibynnu ar y cyfoeth 'ma oedd yn dod i fewn trwy'r diwydiant glo. Felly fydden ni'n dweud bod o leia hanner poblogaeth Cymru erbyn dachre 20 ar ugeinfed ganrif yn uniongyrchol ddibynnol ar un diwydiant.

Mewn dim o dro, fe ddirywiod Cymru o fod yn wlad ddiwydiannol gyfoethog i fod yn wlad o ddiweithdra ac anobaith. Dyma gychwyn dirwasgiad economaidd ofnadwy a fyddai'n para am ran helaeth o'r 20 a'r 30.
Mae'r broblem yn cyrraedd ei anterth yng Nghymru ym mis Awst 1932, ble mae 42 y cant o weithwyr yswiriedig Cymru yn ddi-waith, ond mae'r ffigwr yna yn yn cuddio sefyllfaodd llawer iawn o waith mewn rhai mannau, Bryn Mawr er enghraifft ar ffiniau ym Mynwy a Brycheiniog, yn agosach at 90 y cant, ffigwr tebyg yn Brynbo ger Wrecsam, ffigwr ddim llawer yn llai yn Dowlais ym Merthyr Tudful.
Yn anochel, fe fu dioddefaint o'r fath yn wirioneddol niweidiol i Gymru'n gyffredinol, ac i'r iaith Gymraeg yn benodol.
Rhwng 1925 a 1939, gadawodd bron i 400,000 o Gymry i gwlad a'i thlodi a symud oddi yma i fyw, y rhan fwya' ohonyn nhw i Loegr.
O ganlyniad i'r chwalfa honno, Mewn sawl ardal, roedd y Gymraeg wedi chyfyngu i'r capeli. Ond dim ond yr henoed oedd ar ôl i geisio cynnal rheini hefyd. Fyddai hi ddim yn deg, fodd bynnag, i geisio dadlau mai dim ond crefydd a'r Gymraeg a'r nefoedd oedd yn mynd â bryd y capeli yn ystod y dirwasgiad. Dim o gwbl. Mi roedd y capeli hefyd yn ymwybodol iawn o'u rôl gymdeithasol, nid yn unig o'u rôl ysbrydol, ac mae'n rhaid cofio hynny. Mi roedden nhw yn cynnal ceginau cawl i helpu'r anghenus, ac mi roedden nhw hefyd yn ceisio cynnal ysbryd y bobl trwy Eisteddfodau yn y Gymraeg ac yn Saesneg a thrwy yr holl gorau oedd yn Nghlwm yn y Cymoedd yn arbennig yn y cyfnod, Corau Cymysg, Corau Meibion a Chorau Merched.
Yn y blynyddoedd cyn y Rhyfel Mawr, roedd gwleidyddiaeth, crefydd a'r Gymraeg wedi cyd-fyw. Yn y Gymraeg y byddai Mabon, William Abraham, Aelod Seneddol Rhyddfrydol y Rhondda a Llywydd Ffederasiwn y Glowyr, yn annerch y gweithwyr. Dull Mabon o gadw trefn ar dyrfa Gecrys oedd eu cael nhw i ganu emyn. Ac roedd y dacteg yn gweithio. Ond darfod wnaeth yr hen ffordd Gymreig a Chymraeg o wleidydda. Ers y 1830au, Dwy blaid wleidyddol i bob pwrpas oedd 'na ym Mhrydain, y Rhyddfrydwyr a'r Torïaid. Ganrif yn ddiweddarach, fodd bynnag, yng nghanol y dirwasgiad, roedd y Cymry'n prysur gofleidio syniadaeth newydd, sosialaeth.
Os edrychwch chi ar wreiddiau y mudiad sosialaidd yng Nghymru, fe gewch chi enwau fel RJ Derfel, WJ Griffith, Gwilly Jenkins, TE Nicholas wrth gwrs, beirdd, llenorion, hyd yn oed Kate Roberts, wedi ymuno â'r mudiad llafur cynnar iawn cyn y Rhyfel Byd Cyntaf. Doedd iaith ddim yn cyfri yn fwy nac athroniaeth, ac wrth gwrs mi roedd rhai o'r sosialwyr cynnar Cymraeg yn credu hefyd y gellir creu rhyw fath o ddelfryd sosialaidd o fewn Cymru. Y trafferth ydy, doedd hynny ddim yn, yn siwtio uh, y gyfundrefn sosialaidd ym Mhryden, ac felly fe gollodd y Cymry hynny i ryw raddau y tir, ac fe allfudodd llawer o rheini i greu y Blaid Genedlaethol allan o wreiddiau sosialaidd. y daeth llawer o'r cenedlaetholwyr cynnar.
Ond beth bynnag oedd gwreiddiau gwleidyddol y Cymry, roedd y Gymraeg yng nghanol argyfwng gwirioneddol. Dadleuodd sawl hanesydd bod pobl Morgannwg a Mynwy'n arbennig wedi dod i'r casgliad yn ystod y Dirwasgiad nad oedd diben trosglwyddo'r iaith i'w plant. Os oedden nhw'n gorfod gadael y Cymoedd a symud i Loegr i chwilio am waith, Byddai'r Gymraeg yn dda i ddim iddyn nhw, yn slaw, neu Dagenham.
Doedd rhagolygon yr iaith at y dyfodol ddim yn rhyw galonogol iawn yn y gorllewin gwledig chwaith. Bob blwyddyn rhwng 1930 a 1939, mi roedd 'na fwy o farwolaethau nag o enedigaethau yn siroedd Môn, Caernarfon, Meirionnydd a Cheredigion. Rhain oedd y siroedd Cymreigia. Yn amlwg, os na fydda pethau'n newid, marw hefyd fydda'r Gymraeg. Mae'r dystiolaeth i gyd yn dangos mai gwlad o dan warchae oedd Cymru yn y blynyddoedd ar ôl y Rhyfel Mawr. Roedd y gyflafan erchyll honno wedi gwneud hi'n boenus o amlwg fod ffawd Cymru ynghlwm wrth ffawd gweddill y byd. Byddinoedd tramor oedd wedi cipio cenhedlaeth gyfa o Gymry ifanc, ac fel y clywson ni, glo o dramor oedd wedi tanseilio hyder a ffyniant economaidd Cymru.
Ar yr wyneb, doedd bywyd yr ardaloedd gwledig ddim wedi newid rhyw lawer. Ar y ffarm a'r tyddyn, y ceffyl, nid y tractor, oedd y brenin o hyd. A doedd dulliau'r bugail o ofalu am 'i braidd, a'r modd y byddai'r gymdeithas gyfa yn dod at ei gilydd i gyd-weithio ac i gymdeithasu, doedd hynny ddim wedi newid chwaith. Ond doedd yr ardaloedd amaethyddol ddim wedi gallu osgoi effaith y Rhyfel Mawr. Cafodd hyder Cymru gyfan ei hysgwyd gan y gyflafan honno.
Mae ei weld yn llenyddiaeth y cyfnod. Kate Roberts yn sôn am golli diniweidrwydd cymdeithas, um, diniweidrwydd um, pobl ifanc oedd wedi cael ei magu mewn cymdeithas leol, ond yn cael ei, ei hyrddio i fwrlwm llygredig um, rhyfal uh, yn ei eithafion ac yn profi pethau na ddyla pobl ddim o'i brofi uh, o gwbl.
Erbyn y 20au, roedd 'na deimlad bod y byd mawr tu allan wedi llwyddo i dreiddio i bob cornel o Gymru. Roedd y Cymry wedi bod yn gyfarwydd â'r trên ers hanner canrif neu ragor. Ond wrth reswm, dim ond o orsaf i orsaf roedd y trên yn gallu mynd. ar hyd cledrau gosodedig y rheilffyrdd. Pan ddaeth y car modur, roedd hwnnw'n gallu mynd i rywle, hyd yn oed i'r pentrefi mwya' anghysbell. Ofnai llawer iawn o Gymry dylanwadol y byddai'r car a'r bws yn cludo gwerthoedd estron Seisnig i galon y Gymry Gymraeg. Ond rhesymodd Syr Ifan ab Owen Edwards y gellid defnyddio'r chwyldro hwn ym myd trafnidiaeth i ddod ag ieuenctid Cymru at ei gilydd. Ym 1922, sefydlodd Urdd Gobaith Cymru. Efo'i rhwydwaith o adrannau, gwersylloedd, Ag eisteddfodau cylch, sir a chenedlaethol, mae'r Urdd yn dal i ddarparu amrywiaeth o weithgareddau ar gyfer pobl ifanc, a hynny drwy gyfrwng y Gymraeg.
Ond fedrai hyd yn oed mudiad torfol fel yr Urdd ddim gwrthsefyll y cyfryngau torfol. A'r mwyaf poblogaidd o ddigon o'r rheini, oedd y sinema. Erbyn 1920, roedd 'na dros ddau gant a hanner ohonyn nhw ym mhob cwr o Gymru. Roedd y Cymry wedi gwirioni ar fynd i'r pictws. Bryd hynny, byddai dros hanner y boblogaeth yn mynd i weld ffilm o leia' unwaith yr wythnos. Yr un ffilmiau a fyddai gyda chi yn Gweddwch Llangefni a Ffestiniog a fyddai gyda chi yn Ipswich neu Dundee, hynny yw yn ei hanfod oedd e'n gyfrwng rhyngwladol o ddim yn ildio dim i anghenion penodol Cymru. Roedd yn rhaid i bobl deithio o'u cartrefi i fynd i weld ffilmiau. Ond roedd un o'r cyfryngau torfol newydd yn dŵad yn uniongyrchol drwy'r awyr i gartrefi i'r Cymry. Y radio oedd hwnnw.
Dechreuodd y bbc ddarlledu o Gymru yn Chwefror 1923, o orsaf Caerdydd. Doedd 'na ddim un Cymro na Chymraes yn cael eu cyflogi yno, a doedd 'na ddim un rhaglen Gymraeg go iawn, dim ond ambell gân Gymraeg ac ambell sgwrs Gymraeg. Yn wir, yr unig raglenni radio Cymraeg oedd y rheiny a ddarlledwyd yn wythnosol o ddilyn gan Radio Éireann. WJ Gruffydd, Athro'r Gymraeg yng Ngholeg Prifysgol Caerdydd, oedd un o arweinyddion Cylch Dewi, y mudiad a ymgyrchai dros sicrhau chwarae teg i Gymru a'r Gymraeg ar donfeddi'r radio. Fe gafwyd yn 1937 y rhanbarth Gymraeg, y Welsh Home Service, gyda phrif gynhadlys fan hyn yng Nghaerdydd, ond gyda adran bywiog iawn hefyd ym Mangor. Ac yn wir, mae hwnna yn garreg filltir bwysig iawn. Cafwyd bron dim yn y cyfnod rhwng y rhyfeloedd heblaw y rhanbarth Gymraeg y bbc, felly dwi'n credu bod mewn cyfnod oedd e'n eitha hesb o unrhyw fath o enillion cenedlaetholgar, allwn i ddweud. Bod y fuddugoliaeth 'na yn un hynod, hynod arwyddocaol. A buddugoliaeth oedd hi, a ddeillia o'r ffaith bod y Cymry eisiau i'r Gymraeg berthyn i fyd newydd radio, nid i'r oes a fu.
Mantais y radio, o safbwynt caredigion yr iaith Gymraeg, oedd bod y gwasanaeth cyfa yn cael ei reoli gan un awdurdod. Roedd gan fudiad fel Cylch Dewi un targed amlwg i anelu amdano fo, sef y bbc.

cario papurau fel y Daily Mail a'r Daily Herald, nid yn unig i'r trefi mawrion, ond i bentrefi bach hefyd. Ac wrth gwrs, pan bych chi'n cael rhai o'r papurau yna yn ddigon bas bywiog, allech chi ddweud, llawer iawn mwy joli na rhai o gylchgronau'r Methodistiaid Calfinedd oedd yn gallu bod yn drwm Pietistaidd. A does dim rhyfedd, felly, bod y bobl yng Nghymru wedi troi i ddarllen uh, felly y Daily Mirror a'r News of the World yn hytrach na'r drysorfa. Ar bron y gellech chi ddweud bod llawer iawn o Gymry Cymraeg wedi dod yn fwy cyfarwydd erbyn diwedd y 20au â darllen Saesneg na darllen Cymraeg. Roedd hynny'n greulon o eironig, oherwydd ar yr union adeg yna, roedd safon y gwaith llenyddol oedd yn cael ei sgwennu yn Gymraeg yn uwch nag oedd o 'di bod ers canrifoedd, ers cyfnod beirdd yr uchelwyr, 50 mlynedd ynghynt.
Drwy'r bedwaredd ganrif ar bymtheg, o ddyddiau y geiriadurwr William Owen Pugh oedd yn edrych ar bethe'n rong, hyd at ddyddiau'r bardd newydd oedd yn chwilio am ystyr pob peth sydd a hynny mewn iaith chwyddedig, roedd 'na duedd mewn llawer o Gymry i ysgrifennu ac areithio mewn ffugiaeth, iaith chwyddedig ddychrynllyd. Mae, mae Thomas Parry mewn un ysgrif yn rhoi i chi enghraifft, a mae'r enghraifft yn ddigon diniwed ond mae'n werth i ddarllen. Gwnaeth y bachgen i feddwl i fyny i bresenoli hun yn hi ei feistr pan fydde'r haul yn gwneud i ymddangosiad y dwyrnod dilynol. Fel hyn y dyle hi fod. Penderfynodd y bachgen fod yn hi ei feistr gyda'r wawr drannoeth.
Fe ellir rhoi'r clod i un dyn am buro'r Gymraeg o'r fath rwtsh.
John Morris Jones a benderfynodd sgwrio'r iaith, a'i chael hi'n lân o'r hen Seisnigrwydd yma a'r chwyddfawredigrwydd yma yr oedd pobl wedi'i roi ynddi hi. Wel, shwt, meddech chi? Yn syml, drwy safoni sbelio yn orgraff yr iaith Gymraeg a chyn hynny yn Welsh Orthography. I disgrifio hi o'r newydd yn gampus yng Ngeriadur Mawr 1913. Drwy bregethu yr un bregeth wrth feirniadu'n Steddfod Genedlaethol o flwyddyn i flwyddyn, a thrwy esiampl.
Ar gychwyn yr ugeinfed ganrif hefyd, mae cenhedlaeth o feirdd a llenorion Cymraeg gwirioneddol a lluog yn dod i amlygrwydd.
Ym Mangor ym 19. Dim dau, dyma awdl ymadawiad Arthur T Gwyn Jones yn cipio'r gadair. A mae'n creu chwyldro. Ac mae'n creu hefyd ddadeni mewn llenyddiaeth Gymraeg. A am, am y chwarter canrif nesa, ymadawiad Arthur a chanu y Null T Gwyn Jones ydy Y Safon Aer. Ac mae'n denu llenorion mawr i'r maes, bobl 'dan ni'n dal i'w hastudio nhw fel rhai mwya' cynrychioliadol o farddoniaeth yr ugeinfed ganrif.
Fe gafodd y bwrlwm creadigol yma lwyfan teilwng ym 1922, pan ddechreuwyd cyhoeddi'r cylchgrawn dylanwadol, Y Llenor, dan olygyddiaeth yr Athro WJ Gruffydd.
Y llenor oedd llwyfan y byd academaidd Cymraeg o 1922 hyd 1951. Dyna oedd y lle i gael cyhoeddi'ch gwaith ac mae'n gylchgrawn sy'n denu enwau mawr a hefyd yn beirniadu llenyddiaeth mewn ffordd broffesiynol am y tro cyntaf.
Mae holl gyffro oes aur llenyddiaeth Gymraeg yr ugeinfed ganrif i'w weld yn ôl Rifynnau'r Llenor, ac yn hollol wahanol i lenyddiaeth y ganrif flaenorol, mae llenyddiaeth Gymraeg y cyfnod yn heriol a newydd. Daeth Mab y Bwthyn, cerdd Cynan am brofiadau milwr o gefn gwlad yn ymladd ac yn ymbleserau yn Ffrainc, yn ffefryn mawr. Roedd pobl yn ei dysgu hi ar eu cof. Roedd TH Parry Williams gyda'r cyntaf, ymhell cyn Samuel Beckett, i fynd i'r afael ag anffyddiaeth a gwacter ystyr. Mentrodd ofyn, Beth ydw i ti a minnau ei frawd, ond swp o esgyrn mewn gwisg o gnawd? Ac yn Eisteddfod Pont-y-pŵl ym 1924, mae'r Goron yn cael ei hennill am gerdd hoyw, cerdd Prosser Rhys sy'n clodfori perthynas sy ymhell o fod yn Blatonaidd rhwng dau ddyn. Di lanc gwallt felyn rhadlon. Gwyddost y cyfan a fu rhyngom ni. Yr holl ymddiried gonest. Ar afradlon na'r faethau glân a wnaethpwyd ger y lli.
Mae'n wir nad oes 'na ddim rhyw yng ngwaith Kate Roberts, er mai'i gŵr hi oedd un o'r ddau gariad yn y gerdd yna. Ond does 'na fawr o grefydd yng ngwaith Kate Roberts chwaith. Mae'i chymeriadau yn mynd i'r capel, ond tydyn nhw ddim yn dduwiol. Blynyddoedd y cyfoeth llenyddol oedd blynyddoedd y tlodi cymdeithasol. Pwy fydda rôl i ddarllen llenyddiaeth Gymraeg a phobl Cymru'n gorfod dianc i Loegr o grafangau tlodi a di-weithdra? Yn wir, pwy fydda rôl i siarad Cymraeg? Wrth i'r ganrif fynd rhagddi, gwaethygu nath cyflwr yr iaith Gymraeg. Rhwng Cyfrifiad 1911 a Chyfrifiad 1921, mi fu gostyngiad o dros 55,000 yng nghyfanswm y siaradwyr Cymraeg yng Nghymru. Ond nid pawb oedd yn effro i'r peryglon a wynebai'r iaith. Mi oedd o'n ymddangos mewn ardaloedd naturiol Gymraeg yng ngorllewin Cymru fel bod pethau'n parhau yn union fel ag o'r blaen. Roedd yr iaith Gymraeg yn ffynnu, roedd 'na rei pentrefi oedd bron yn gyfan yn yn uniaith y Gymraeg, ac roedd yym patrymau diwylliant traddodiadol fel capel a chymdeithas yn dal yn gry. Ac oherwydd hynny efallai bod y Cymry yn yr ardaloedd yma wedi bod yn araf i weld yr argyfwng yn digwydd, wedi bod yn araf i sylweddoli maint y perygl oedd yn wynebu'r iaith Gymraeg.
Ond roedd 'na griwiau bychan yma a thraw a sylweddolai'n iawn bod yr iaith yn colli tir. Yn Eisteddfod Genedlaethol Pwllheli ym 1925, daeth nifer o genedlaetholwyr at ei gilydd yng nghyfarfod swyddogol cynta' Plaid Genedlaethol Cymru. Er eu bod nhw'n griw digon cymysg, roedd pawb ohonyn nhw'n argyhoeddiedig nad oedd dim diben mewn bodloni ar fod yn Gymry brwd am un diwrnod yn unig bob blwyddyn.
Cinio Gŵyl Dewi oedd o gelyn mawr gennyn nhw. Chimod, oedd bobl yma'n codi ar eu traed a gwneud areithiau mawr blodeuog ynglŷn â'r hen iaith yn parhau a ddim yn gwneud unrhyw beth yn ei gylch o. Mae'n ddiddorol, mae bobl yn ystyried bod y Blaid Genedlaethol wedi bod yn yn blaid y genedlaetholwyr diwylliannol. Os dych chi'n darllen be maen nhw'n ddeud, maen nhw'n gryf iawn yn erbyn cenedlaetholdeb diwylliannol, achos maen nhw'n meddwl bod o'n wastraff yr amser. Maen nhw eisiau cenedlaetholdeb gwleidyddol. Dydy o ddim yn digon da i wneud areithiau blodeuog ynglŷn â Chymru a'r Gymraeg. Mae rhaid ymladd drosti. Ymhlith y rhai a ddaeth at ei gilydd yng Nghwllheli, roedd ysgolhaig ifanc disglair o'r enw Saunders Lewis. Er y caiff o'i gofio heddiw fel dramodydd Cymraeg mwya'r ugeinfed ganrif, doedd o heb esgyn i'r uchelfannau hynny erbyn 1925. Un o sêr y byd academaidd oedd o ar y pryd, yn hytrach nag un o enwogion y genedl.
Oedd y cyfarfod ym Mhwllheli yn gynulliad bach digon di-nod. Doedd Lewis ddim yn ffigwr cenedlaethol o fath yn y byd ar y pryd. Oedd o wedi ennill rhyw fath o amlygrwydd iddo'i hun y flwyddyn gynt trwy alw am i Gymru ymarfer arfau. drilio hefo gynnau pren i fel arwydd o'i hannibyniaeth, ond does dim llawer o sôn am y cyfarfod yn Papurau Newydd ac yn sicr mi aeth heibio heb i neb i gymryd o ddifri.
O fewn blwyddyn, roedd Saunders Lewis wedi cael ei ethol yn Llywydd Plaid Cymru, a dechreuodd Saunders y beirniad ddangos i ddawn fel newyddiadurwr gwleidyddol. Ysgrifennodd gyfres o erthyglau miniog ar gyfer y Ddraig Goch, sef papur swyddogol y Blaid Newydd, yn y gobaith y gallai ddenu rhai o'i gyd-Gymry at yr achos.
Mi oedd aelodau cyntaf Plaid Cymru yn gyfuniad mwya' rhyfeddol o fobl a deud y gwir, o yym werinwyr os liciwch chi, i aelodau'r dosbarth gweithiol, ond hefyd wrth gwrs y dosbarth deallusol, Cymraeg yn arbennig. Trawstoriad rhyfeddol, ond bod y pwyslais, dwi'n meddwl, tuag at y deallusion. Felly, mi oedd gennych chi gor-gynrychiolaeth o weinidogion, o athrawon ysgol, o o ddarlithwyr prifysgol.
Yn bendant, fe lwyddodd Saunders Lewis i ddenu cewri llenyddol Cymru i'r gorlan. Yn eu plith roedd Kate Roberts, a oedd yn prysur gael ei chydnabod fel un o lenorion disgleiriau'r Gymraeg. Ac un o bendefigion y sefydliad llenyddol, WJ Gruffydd, golygydd y llenor.
Roedd WJ Gruffydd yn aelod o'r Blaid Genedlaethol, mae'n siŵr, gen i yn y tridegau, ond does dim cofnod wedi aros. Oedd llawer o'r aelodau yn hwyrfrydig iawn i dalu tâl aelodaeth. Ac ar ben hynny hefyd, oedd Gruffydd yn mynnu torri ei goes ei hun, oedd yn gradur digon anuniongred unigolyddol.
Fedrai neb, fodd bynnag, amau i ymroddiad i'r Gymraeg. Bu ar flaen y gad yn yr ymgyrch i Gymreigio gwasanaeth radio'r bbc yn nyddiau cynnar darlledu, A'r hyn a oedd yn dal i wneud WJ Gruffydd yn wahanol i Saunders Lewis oedd y ffaith mai dyn y pwyllgor a'r adroddiad oedd o, yn hytrach na chwyldroadwr. Ond yn ei ffurf gwahanol, roedd cyfraniad y ddau tuag at yr iaith yn gwbl amhrisiadwy. Ym 1927, cafodd WJ wahoddiad gan Lywodraeth Dorïaidd Stanley Baldwin i ymuno â phwyllgor a oedd yn paratoi adroddiad ar le'r Gymraeg yn yr ysgolion. Mae fe'n dadansoddi'r iaith a'i sefyllfa yn bur-ddeheuig ac yn dadl e, yym, mewn ffordd fydde ddim yn dderbyniol i bawb, mai'r Gymraeg yw hanfod cenedligrwydd Cymru, A heb y Gymraeg, does dim cenedligrwydd. Mae yna lawer iawn o bobl heddi fydd yn anghytuno â hwnna, ond dyna ei safbwynt e.
Union 80 o flynyddoedd ar ôl cyhoeddi'r llyfrau gleision a oedd mor daer yn erbyn dysgu'r Gymraeg yn yr ysgol, galwodd WJ Gruffydd am ail-Gymreigio'r gyfundrefn addysg. Un o'r pethau sy'n codi yw'r posibilrwydd o ysgolion Cymraeg i Hythe yn deg. Mae rhan fwya'r tystion ym 1927 yn gwrthod yr awgrym yna, ar y sail bod e ddim yn ymarferol i symud plant o gwmpas, ac hefyd, wrth gwrs, pe bai rhai ysgolion yn arbenigo'n llwyr ar y Gymraeg, fyddai'r iaith yn cael ei ddieithrio o, o, o ysgolion eraill. Felly, dyw'r ymchwydd yna mewn ysgolion Cymraeg y cyfrwng ddim yn digwydd yn y dauddegau, tridegau, rhaid chi aros dan y cyfnod ar ôl y rhyfel cyn i'r llwybr 'na gael ei ddewis.
Ond roedd y Llywodraeth wedi derbyn yn llwyr bod y Gymraeg yn haeddu lle o fewn y gyfundrefn addysg, er mawr foddhad i WJ Gruffydd. Ond i nifer fawr o genedlaetholwyr, doedd dim diben troi at y sefydliad Prydeinig am gymorth. Fyddai ewyllys da Llywodraeth Loegr byth yn ddigon i warchod dyfodol y Gymraeg. Teimlai Saunders Lewis, ymhlith eraill, bod angen gweithredu'n uniongyrchol er mwyn diogelu'r genedl a'r iaith. A phan gyhoeddodd y Llywodraeth y byddai plasty hanesyddol Penyberth ym Mhen Llŷn yn cael ei ddymchwel er mwyn codi ysgol i hyfforddi bomwyr y llu awyr, daeth y weithred honno gam yn nes.
Oedd 'na safle yn nwyrain Lloegr lle oedd 'na elyrch yn yn yn nythu, ac mi oedd yr awgrym y gelli tarfu ar 'u heddwch nhw yn yn yn ddigon i roid ffatan i bobl. Ond dyna, ond dyna pan gafwyd awgrym dod â yr ysgol fomio i Ben Llŷn, i safle hynafol Pen y Berth, lle yr oedd yr ysgol fomio yma'n mynd i darfu ar gymuned gwbl Gymreig efo diwylliant hynafol traddodiadol, mi wrthodwyd y gwrthwynebiad. Oedd hyn o Stanley Baldwin ei hun, y Prif Weinidog, yn barod i ddweud bod yr yr yr angen i amddiffyn yn goresgyn unrhyw ystyriaethau felly. Felly mi oedd Elyrch a Chwiaid efallai yn cyfri, ond doedd yr iaith Gymraeg ddim.
Yn oriau mân Medi Rwyddfad 1936, mi ddoth Saunders Lewis, Lewis Valentine a DJ Williams yma i Benyberth hefo'r bwriad o losgi cytiau'r adeiladwyr oedd wedi dechrau gosod safle yr ysgol fomio. Yn eu cynorthwyo mi oedd 'na bedwar pleidiwr ifanc.
Fe ath Victor a DJ i un cwr. Fe aeth JE a Val at gwt arall, a Saunders a finna at gwt arall. Yng ngwaith hi oedd twallt petrol o'r can dau alwyn 'ma i'r tun bach 'ma, a Saunders efo'i chwistrell yn codi hwnnw ac yn chwistrellu'r coed, ac yn neud hynny am ben y dillad wrth gwrs, oeddan ni 'di ddod oddi cartra i gychwyn y tân, ac yn neud hynny nes yr oedd y petrol wedi gorffan. 'Na i byth anghofio'r noson. Da chi byth yn gyffroes. Saunders yn dod atan ni ac yn dweud, Mi roi i ugian munud i chi fynd yn glir. Yna fyddwn ni'n tanio ac yn mynd i i Bwllheli ac yn rhoi yn hunan yn nwylo'r plismyn. Wel rwan, hwnnw oedd yr cyfnod anosa yn holl hanes yr ymgyrch, oedd ei gadael nhw nhw. Ond gadael nhw fydd rhaid, wrth gwrs.
Wrth ymddangos ger Bron y Llys yng Nghaernarfon, esboniodd Saunders Lewis mai ei bryderon ynglŷn â dyfodol y Gymraeg oedd wedi peri iddo roi'r ysgol fomio ar dân. Mae paham y llosgcasom yr ysgol fomio anerchiad Saunders Lewis o flaen y llys yn fwy o tour de force llenyddol nag o amddiffyniad. Yn wir, roedd o am gael ei ddedfrydu. Y amcan oedd codi ymwybyddiaeth, ac ymwybyddiaeth o ddylanwad a phwysigrwydd a gwerth yr iaith Gymraeg.
Roedd hen ewythr i mi yn aelod o'r rheithgor yn yr achos enwog hwnnw yng Nghaernarfon. Rheithgor a fethodd â chytuno ar ddedfryd. Felly cafodd yr achos i symud i'r Old Bailey yn Llundain. Ac yno, ym 1937, fe gafwyd y tri yn euog, a'u carcharu am naw mis. Pan ryddhawyd nhw o garchar, roedd tyrfa o ddeuddeng mil ym Mhafiliwn Caernarfon i'w croesawu nhw adra. Er i'r barnwr ganiatáu i'r tri roi tystiolaeth yn Gymraeg, roedd y cyfieithu mor llafurus, fel y dewisiodd Saunders Lewis, dan brotest, roi dystiolaeth yn Saesneg. Yn sgil yr achos, arwyddwyd deiseb gan chwarter miliwn o bobl yn mynnu statws gyfartal i'r Gymraeg a'r Saesneg.
Yn chyflwyno hynny yn Neddf y Llysoedd 1942, fe gafwyd yr hawl i siarad Cymraeg yn y llys os oedd y tyst dan anfantais wrth siarad Saesneg, ond dim fel arall, a'r llys oedd yn cael penderfynu hynny. Ond yr un peth oedd yn newydd oedd mai'r llys oedd yn talu am y cyfieithu.
Daeth dwy ffordd o weithredu dros y Gymraeg i amlygrwydd yn ystod y 23 degau. Ar y naill law, bod 'na fantais mewn cyd-weithio â Churchill a'r sefydliad Prydeinig drwy bwyllgorau a sgwennu adroddiadau. Ar y llaw arall, roedd carfan Saunders Lewis yn dadlau bod yn rhaid gweithredu'n uniongyrchol, bod yn rhaid herio grym Llundain er mwyn sicrhau dyfodol i'r iaith.
Ac yn sgil llwyddiant deiseb fawr 1938 a chyflwyno Deddf y Llysoedd, roedd yn ymddangos fod dulliau milwriaethus Tri Penyberth wedi ennill y dydd. Ond yn ystod blynyddoedd chwerw yr Ail Ryfel Byd, mi fyddai'r ddau ddull yn gwrthdaro yn y modd mwya' dramatig posib. A'r tro yma, mi fyddai WJ Gruffydd a Saunders Lewis yn dod benben a'i gilydd.
Yn 1939 aeth y byd i ryfel am yr eildro mewn un genhedlaeth. A Chymru eisoes wedi diodda' o effeithiau'r dirwasgiad, roedd 'na lawer yn ofni y bysa rhyfel arall yn tanseilio'r iaith Gymraeg ymhellach.
Yng ngolwg y cenedlaetholwyr, roedd y rhyfel yn fuddugoliaeth ddiwylliannol i Loegr. Roedd Cymry ifanc oddi cartre yn y lluoedd, roedd noddedigion yma dur Cymry wedi symud o'r ddinasoedd mawr Lloegr, roedd y wasg yn llawer mwy jingoistaidd, oedd 'na atal cyhoeddi llyfrau Cymraeg oherwydd prinder papur. a hefyd atal rhaglenni radio yn Gymraeg er mwyn cadw'r donfedd yn glir i gyhoeddiadau gan y Llywodraeth. Mae hwnna'n sbarduno bobl i sefydlu Pwyllgor Amddiffyn Diwylliant Cymru, toc ar ôl dechrau rhyfel y mudiad sy'n troi'n Cymru Fydd, nes ymlaen, sydd yn rhyw fath o lais amhleidiol, allech chi ddweud, tynnu mewn pobl o'r Blaid Genedlaethol, o'r Blaid Lafur, Blaid Rhyddfrydol, hyd yn oed ambell i Dori a phobl heb unrhyw blaid o gwbl i gyd-weithio o blaid parhad mesur o arwahanrwydd Cymreig.
Bu'r pwyllgor yn lled lwyddiannus ac fe enillwyd sawl consesiwn i'r Gymraeg yn ystod y rhyfel. Elwodd Urdd Gobaith Cymru o'r gwaith caled a wnaeth Pwyllgor Amddiffyn Diwylliant Cymru.
Pan oedd yr awdurdodau yn mynnu bod pawb o bobl ifanc oedd o dan oed gwasanaeth milwrol yn gorfod ymuno â rhyw gorff ieuenctid, naill ai y Sgowtiaid neu'r Geidiaid neu ryw fudiad, mi gafodd yr Urdd ei gydnabod fel mudiad teilwng ac felly mi roedd cydnabyddiaeth i weithgareddau Cymraeg yym ar gyfer pobl ifanc, a llawer iawn o bobl ifanc yng Nghymru wedi ymuno â'r Urdd yn y cyfnod yna.
Yn rhyfeddol, efallai, doedd 'na ddim cymaint â hynny o sail i ofn a'r Cymry Cymraeg ynglŷn â'r niwed y byddai'r rhyfel yn ei wneud i'r iaith. Er bod 200,000 o Saeson o ddinasoedd Lloegr, plant yn bennaf, wedi cael eu hanfon i Gymru i osgoi bomiau'r Almaenwyr, nath y Saeson bach 'ma fawr o niwed i'r Gymraeg. I'r gwrthwyneb, fe ddaru llawer o'r vacuees ddysgu Cymraeg mewn dim o dro. Dadleuai Gwynfor Evans, Llywydd Plaid Cymru, mai'r effaith waetha a gafodd yr Ail Ryfel Byd ar yr iaith Gymraeg oedd yr hyn a ddigwyddodd i ffermwyr Mynydd Epynt yn Sir Frycheiniog. Ar gychwyn y rhyfel, fe feddiannodd y llywodraeth ddeugain mil o erwau o dir pori a'u troi yn faes tanio. Yn y broses, gorfodwyd 400 o deuluoedd Cymraeg i adael y fro. Golygai'r un weithred honno bod ffin y Gymry Gymraeg wedi cael ei gwthio ddeng milltir i'r gorllewin dros nos.
Am hanner cynta'r ugeinfed ganrif, roedd gan Brifysgol Cymru yr hawl i ethol aelod seneddol i'w chynrychioli yn San Steffan. Ym 1942, dyrchafwyd yr Aelod Rhyddfrydol Ernest Evans yn farnwr, gan adael y sedd yn wag. Roedd 'na gytundeb rhwng y pleidiau Prydeinig na fyddan nhw'n ymladd i is-etholiadau yn ystod blynyddoedd y rhyfel. Felly ddaru'r Torïaid na'r Blaid Lafur ddim enwebu unrhyw un i sefyll yn yr is-etholiad yn mis Ionawr 1943.
Doedd 'na ddim rhwymedigaeth ar Blaid Cymru i gadw at y pact yma. Doedden nhw erioed wedi bod yn rhan o unrhyw drafodaeth ac gan eu bod nhw yn dymuno gweld diwedd yn syth i'r rhyfel, bod yn gwrthwynebu safbwynt y Llywodraeth Brydeinig ar y rhyfel, doedd 'na'm rheswm i ddisgwyl bod nhw'n mynd i wneud. Ac oedden nhw'n gweld yr is-etholiad yma, fel cyfle euraidd iddyn nhw. Mi oedd yr etholaeth yn un od ac yn echreuedig iawn, sef bobl oedd efo gradd ym Mhrifysgol Cymru, ac oedd hwnna, wrth gwrs, yn gynulleidfa lle fydda Plaid Cymru yn mynd i gael cefnogaeth llawer iawn mwy na fyddai mewn etholaeth, ymhlith etholaeth mwy cyffredin, mwy, mwy normal.
Lai nag ugain mlynedd ar ôl sefydlu Plaid Cymru, Roedd hi'n ymddangos ym 1943 bod ganddi hi gyfle i ennill sedd yn San Steffan am y tro cynta'. Ond er mawr syndod i bawb, gwnaeth y Blaid Ryddfrydol gyhoeddiad a fyddai'n ergyd drom i obeithion Plaid Cymru. Roeddan nhw wedi dod o hyd i ymgeisydd. Neb llai na WJ Gruffydd. Wedi misoedd yn llythrennol o fargeinio a Hel Straeon, dyma WJ Griffith yn derbyn cael ei enwebu gan y Blaid Rhyddfrydol, ond nid fel rhyddfrydwr, mae'n mynnu bod, medda fo, yn rhyddfrydwr annibynnol. Ac oedd hynny, wrth gwrs, yn nodweddiadol ohono fel un oedd eisio'i ffordd ei hun.
Roedd etholiad Prifysgol Cymru, felly, yn ornest rhwng dau fath o genedlaetholdeb. Ar un ochr, roedd Saunders Lewis, y dyn a oedd wedi llosgi'r ysgol fomio, ar yr ochr arall, WJ Gruffydd, dyn y pwyllgor a'r adroddiad, dyn y sefydliad. Roedd y ddau ohonyn nhw wedi gweithio'n ddi-flinod dros y Gymraeg ers ugian mlynedd a mwy, ond nid yn yr un ffordd. Byddai etholiad y Brifysgol yn gofyn i garfan o Gymry ddewis rhwng dau ddyfodol gwahanol i'r genedl ac i'r iaith. Mae o'n is-etholiad rhyfeddol o fudr. Mae rhai o'r pethau oedd yn cael eu dweud ynglŷn â Saunders Lewis a, a, a'i gyfeillion, chymod, os da chi'n edrych yn ôl arnyn nhw, maen nhw'n rhyfeddol, maen nhw'n cael eu galw'n ffasgwyr a natsiaid, mae yna lifeiriant o, o, o ffieithdra uh, yn cael eu taflu tuag atyn nhw, um, a hynny yn y wasg ac ym mhob man arall ynde, a mae, chymod, mae gennych chi pethau fel, mae, mae gennych chi pethau rhyfedd iawn, er enghraifft fel y blaid gomiwnyddol yng Ngogledd Cymru yn ymuno y hefo OJ Gruffydd ar y sail bod isio cefnogi protestaniaeth yn erbyn pabyddiaeth de. Dych chi'n mae gennych chi, mae'n mae pethau bizarre iawn yn mynd ymlaen.
Chwalwyd gobeithion Saunders Lewis pan gyhoeddwyd y canlyniad yn mis Ionawr 1943. WJ Gruffydd, dyn y sefydliad oedd yn fuddugol, a hynny hefo dros ddwywaith yn fwy o bleidleisio na Saunders, Tair mil naw deg wyth i'r Rhyddfrydwyr a 1,330 i Blaid Cymru. Ymhlith aelodau Plaid Cymru roedd 'na siom anferthol. Ar ôl bod mewn bodolaeth ers 1925, chwalwyd ei breuddwydion gwleidyddol yn deilchion. I gefnogwyr Saunders Lewis, WJ Gruffydd oedd y Jiwdas a fradychodd y blaid, y genedl a'r Gymraeg. Camgymeriad y pleidwyr oedd rhoi'r argraff mai nhw'n unig oedd yn pryderu am les y Gymraeg. Ond y gwir amdani ydi bod buddugoliaeth WJ Gruffydd wedi bod yn hwb aruthrol i'r iaith, a hynny mewn cyfnod o argyfwng gwirioneddol.
Doedd Griffith ddim yn Aelod Seneddol arbennig iawn, oedd wedi cadw ei gadair yng Nghaerdydd a wedi cadw'i gyflog hefyd, ond mi wnaeth o un cyfraniad arhosol, sef gwasanaethu ar y pwyllgor a luniodd Ddeddf Addysg 1944, Deddf Butler, a'i gyfraniad o oedd sicrhau lle i'r Gymraeg yn y maes llafur.
Byddai cyfraniad WJ tuag at Ddeddf Addysg Grab Butler yn chwyldroi i statws y Gymraeg yn yn hysgolion.
Cyn i'r ddeddf newydd ddod i rym, dim ond un ysgol Gymraeg oedd yn bodoli, a honno wrth gwrs yn ysgol breifat wedi'i sefydlu gan Syr Ifan ab Owain Edwards. Ond yn sgil y Ddeddf Addysg 1944, oedd wedi rhoid hawl i awdurdodau lleol i i lunio y strwythur addysg eu hunain. Mi ddechreuodd y twf oedd yn un o nodweddion pwysig y cyfnod ar ôl yr Ail Ryfel Byd. Dechrau y cadwyn o ysgolion Cymraeg dynodedig sydd wedi gwneud cyfraniad mawr i fywyd a diwylliant Cymru.
Cyngor Sir Gaerfyrddin oedd y cyntaf i fanteisio ar y Ddeddf Addysg newydd, gan fynd ati i agor ysgol benodedig Gymraeg yn Llanelli, fel y cawn ni glywed gan un o'r disgyblion cyntaf.
Fe agorwyd hi ar Ddydd Gŵyl Dewi 1947 yn Ysgoldy y Capel Seion yn Llanelli. Mae rhai cyfadde, fi oedd yr ifanca yno y diwrnod hynna achos dyna oedd dydd fy mhenblwydd hi fy hunan. Ac fy mam oedd cadeirydd yr yr ymgyrch yna ac grŵp o 35 a ddechreuodd arbrawf gynta o ysgol a sefydlwyd gan y wladwriaeth er mwyn hybu yr iaith Gymraeg. Roedd gynnon ni athrawon arbennig, a beth sydd yn ddiddorol, pan fuoddwn i'n dathlu hanner canmlwyddiant Ysgol Gymraeg Dewi Sant Llanelli, yr un athrawon oedd yn ymgynnull y diwrnod yna a oedd yna yn y diwrnod cynta', a ma' hynny, dwi'n credu, yn dangos y llinyn cydiol a'r ymroddiad gan yr athrawon i'r ymgyrch y arloesol bwysig yma.
Ym 1956, agorwyd yr ysgol uwchradd Gymraeg gyntaf, Ysgol Glan Clwyd, yn y Rhyl yn wreiddiol. Bellach, mae yna 501 o ysgolion Cymraeg, a 52 o filoedd o ddisgyblion yn cael eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg. Heb sôn am y rheidrwydd sy' yna erbyn hyn ar ysgolion Cymru'n gyffredinol, i ddysgu Cymraeg.
Yr hyn ni'n gweld nawr, wrth gwrs, yw bod cryn ffyniant ar y Gymraeg mewn ardaloedd a ystyrid gynt fel llefydd ble oedd e wedi mwy na lai diflannu, fel Caerdydd, fel Pontypridd a fel Bro Morgannwg ac rhannau o Sir y Fflint. Yr allwedd i'r newid 'na, wrth gwrs, oedd dyfodiad ysgolion Cymraeg.
Nid WJ Gruffydd sy'n haeddu'r clod i gyd, wrth reswm. Roedd Deddf Addysg 1944 yn benllanw blynyddoedd lawer o bwyso ac ymgyrchu, ac mae'r system wedi cael ei diwygio droeon ers yr Ail Ryfel Byd. Ond Deddf Addysg 1944 ydi sylfaen y system addysg bresennol, ac fe wnaeth WJ Gruffydd gyfraniad gwerthfawr wrth lunio'r ddeddf honno. Diddymwyd sedd Prifysgol Cymru yn San Steffan ym 1950, a bu farw WJ Gruffydd bedair blynedd yn ddiweddarach. I gyfraniad tuag at lunio'r Ddeddf Addysg oedd ei weithred bwysig ola' mewn oes o lafurio dros yr iaith Gymraeg. Ond mi fydda Saunders Lewis yn byw am dros 30 mlynedd arall.
Mae Saunders Lewis, ar ôl colli i setholiad y Brifysgol, yn dal i sgrifennu bob wythnos i'r Ddaner, colofn ddylanwadol iawn, ond dydy o ddim yn ymhél bellach â gwleidyddiaeth ymarferol. Dim cefnogaeth agored i Blaid Cymru, dim anerchiadau, ond mae rhywun yn tybio na all dyn fel yna ddim cadw'n dawel yn hir iawn.
Ac ar ddechrau'r chwedegau, mi fyddai Saunders Lewis yn gwneud ei gyfraniad mawr ola', a'r pwysica', falla, i'r frwydr dros ddyfodol yr iaith Gymraeg. Ar y trydydd ar ddeg o Chwefror 1962, ychydig fisoedd cyn cyhoeddi canlyniadau torcalonnus Cyfrifiad y Flwyddyn flaenorol, Darlledodd ddarlith flynyddol bbc Cymru, Tynged yr Iaith. Cyhoeddodd mai trwy ddulliau chwyldro yn unig y mae llwyddo i adfer y Gymraeg yng Nghymru. Byddai'r ddarlith honno yn tanio dychymyg y genhedlaeth ifanc o Gymru